sɛ obi wu a ɔsan ba yɛwu akwadaa to hɔ ngɛɛ yɛbɛbisa wo ba ne sɛn ebi wɔ hɔ na sɛ yɛ nipa no ewu ɛsan kɔ ba a ɔba abɛtua n'adwuma so question ne sɛ nipa wu a yɛtu fam na yɛasie no yɛde ne si asase ase na mframa no a Ohumi a yɛsi nnipa no te ase no, mframa no fi ne mu a, ɛkɔ ɛkɔ he? Nti ne honhom no nso tumi tena hɔ forty days. Okay. Nti na nnipa bebree di forty days, obi wu a. Mm-hmm. Nti sɛ si a nea mepɛ sɛ mekyerɛ mo ne sɛ, sɛ wowo akwadaa bi a, ɛbɛtumi ayɛ wo nana bi, ɛbɛtumi ayɛ wo papa bi. Nti yɛnyɛ nhwehwɛmu mfa akwadaa no ho. Sɛ akwadaa no anaasɛ saa nipa ko no a ɔkɔ baeɛ no, ɔpɛ sɛ ɔyi ne ho di ntɛm a, sɛ amanfo bebree bɛdi ho adanse a, wɔatumi ahu sɛ ebi tumi wu wɔ abusua mu dadadadada na ɛyɛ abɛwu akwadaa bi. Saa akwadaa no atumi ka kyerɛ mu titi. Okay, mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnɛ nso yɛ mama kwaaba ɛde ba Kabacha TV so. Ɛnɛ nso mmerɛ anya aduru sɛ yɛde yɛn daadaa dwumadi a ɛyɛ amammerɛ frie ɛde ɛbrɛ brɛ mo sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time wohwɛ yɛn a station a wohwɛ ɛyɛ kabakyɛw tv nti nea mɛsrɛ ne sɛ wobɛ subscribe ɛwɔ wo screen bar no ase wobɛho sɛ yɛatwerɛ ade bi wɔ hɔ a ɛwɔ line kɔkɔɔ mu na woamia saa ade kɔkɔɔ no so ɛman fiti ɛnɛ ɛkɔ Video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛn channel no so no wo ne first person a wo san ɛbɛka. Afei nso yɛwɔ Facebook, Facebook no so yɛ Kabacha TV. Like page no na share video no fa ma yɛn. Comment bi a ɛwɔ hɔ no gyae to hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wobisa yɛn asɛm bi so a wo deɛ gyae to hɔ yɛbɛyi asɛm no ano de ama wo. Saa nso na yɛwɔ TikTok, TikTok no so yɛ Kabacha TV. Ɛno nso share video no fa ma yɛn na Kɔmit bi a ɛwɔ hɔ no na wɔagyaa de asi hɔ de ama yɛn. Yɛn dwumadie a yɛde brɛ wei, botaeɛ a ɛtaa akyire ne sɛ, mmerɛ bi a atwaa mu no yɛhunu sɛ yɛn nananom de amammerɛ, amanneɛ ne ahahamma aduro na ɛde dii wɔn dwuma. Yɛhuu sɛ wɔde saa nneɛma mmiɛnsa yi dii dwuma no, asi wɔn yie pa ara. Ɛno nti mmerɛ tiawa a atwaa mu deɛ yɛn nkwadaa a yɛaba, ɛwɔ sɛ yɛgyae amammerɛ no Ɛna afei Ahame aduro no so yɛgyae ɛsua nti Kabakya TV yagye de ato yɛn ho so sɛ yɛbɛkɔ Ghana aman nyinaa na afei yɛkɔ akɔ akɔ sua adeɛ de ɛfa yɛn amammerɛ ho yɛbɛ bisa mpanyinfoɔ sɛnea amammerɛ ne ɛte sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛsua adeɛ de afiri wɔn kyɛn na afei nea ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛnya afiri mu no yɛn nsa aka wɔ mu. Aboafo a ɛtaa yɛ akyi a dɛnda da biara yɛde dwumadie no brɛ wo yɛ Havor Miracle Soap. Havor Miracle Soap kyerɛ sɛ mpanyinfoɔ ama yɛate aseɛ sɛ yɛde ahahammono aduro bɛyɛ baako baako 47 na aka bom na ɛde yɛɛ saa samina wei. Nti sɛ wopɛ samina yi bi a, nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛfrɛ Nana ankasa anaasɛ Togbe Havo Kabacha, ɔno ankasa na afei eh, asɛm bi a ɛwɔ saa seminar no ho no, wagye emu nkyerɛkyerɛ mu. Seminar no nso ɛkyerɛ mu a eh, lack of, sɛ wonni lack, anaasɛ wotɔn ade a yɛntɔn, spiritual marriage.

sixty eight forty two forty one zero two zero six six eight four two four one na afei wafrɛ nana nea ɛkyerɛ sɛ sɛmina no ebi nni dwa so sɛmina no wɔ nana ankasa nkyɛn nti wofrɛ no na wotɔn sɛmina na na afei nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ sɛmina no mu no ɔde ama wo na afei nea ɛwɔ sɛ woyɛ no na wo so wode sɛmina no ayɛ ɛno nti yɛtwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi. Yɛkɔ na sɛ yɛba a, yɛne yɛn papa ankasa anaasɛ ɔpanyin a yɛn nsa aka no nnɛ no, yɛde no reba abɛto dwa na afei yɛahyɛ yɛn kɔmmɔdie no ase. Twɛn yɛn, mmere sum a, yɛreba seesei ara. Okay nti mpanyinfoɔ yɛsan ma mo akɔ aba biom yɛda mo ase sɛ mo atwɛn yɛn ama yɛagye yɛn akratoɔ aba afei yɛbɔ apen ɔpanyin nankasa na afei yɛne ne ɛstate atwitwi ɛnɛ nkɔmmɔ tɔgbi yɛma akɔ aba ɛnɛ de nso ɛde ba kabacha tv so yo me nua me so me ma mo akɔ aba megye mo so fɛfɛɛfɛ biribi abɔkɔɔ deɛ biribi ayɛ bɔkɔɔ yɛgye sɛ wo so wohu yi Nananom adaworoma nti, me ho yɛ dendenden te sɛ kootaa blush. Okay. Yeah. Mm. Okay, nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛnɛ bɔ a yɛabaa ne sɛ mmerɛ bi a ɛtwaa mu no yɛbaa wo nkyɛn yɛne wo bɛsua nneɛma yɛbɛsua nneɛma ɛwɔ ɛwɔ nkyɛn na woma yɛn te aseɛ sɛ sɛ nipa wu a nnipa san ba wiase bio. Gyidie a wowɔ wɔ saa adeɛ mu na ɛnnɛ yɛreba abɛbisa wo ho asɛm. Gyidie bɛn na wowɔ anaa botaeɛ bɛn na wowɔ a wonim sɛ sɛ obi wu a ɔsan ba wiase bio no. Ɛno nti na yɛabɔ apem ɛnɛ. Yoo, me dɔba. Ɛɛ, magye watum. Ɛmi sɛ bebree wɔ hɔ a. Ebia na ɛnnɛ na ɛbɛyɛ ɛda a ɛdi kan a wohwɛ me. Ɛyɛ ampa. Ɛha, me na mede Tɔgbi Havon Kabakya Agbono Gbagya. Okay. Ɛɛ, nea mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, yɛn nnipa dasani, sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ wowu a worekɔ Nyame hɔ. Nyame de wo rekɔ akɔto baabi. Nana no mu gyidie ɛnni hɔ. Nti bɔne bi a wobɛyɛ wɔ asase so no, wobɛgye ho akatua wɔ asase so ansa na woawu. Saa na yɛn nananom gyidie ɛka kyerɛ yɛn. Ɛna yɛde yɛn ani ato hɔ, ɛna yɛasua nneɛma bebree afa ho sɛ ɛyɛ saa na ɛda hɔ pɛpɛɛpɛ. Nti sɛ obi wɔ hɔ ɔbɛka sɛ wɔn ti aseɛ. Question ne sɛ, nipa wu a yɛtu fam na yɛasie no, yɛde no si asase ase. Na mframa no a Ohumi a yɛsi nnipa no ti ase no, mframa no fi ne mu a, ɛkɔ ɛkɔ he? Mframa no nam asase yi so ara. Mframa no nam asase so, ɛnni baabi akɔ. Mframa no a ohumi no. Okay, because ɛnka no yɛn nso yɛasua anaa yɛtee sɛ ɛse sɛ nipa wo a ɔtena asase so bɛyɛ ɛhohome eh, ɛ home no a woka no ɛtena asase so bɛyɛ thirty days anaasɛ forty days ansa na. nea ɛwɔ mu ne sɛ secret a ɛwɔ mu ne sɛ so obi wu wɔ efie bi mu a ɔgyina saman no gyina efie hɔ. Wote aseɛ? Nti ne huhu no nso tumi tena hɔ 40 days. Nti na nipa bebree di 40 days obi wu a. Hmm. Nanso ɛwɔ nananom mu adesua mu no sɛ wokɔ Ewe side yɛn Ewefo no nti na obi wu a ne yɛkɔsie no a Nnɛ yɛtutuo tuo. Asekyerɛ bɛn na ɛwɔ ho? Yɛwɔ amammerɛ bi a yɛn nananom asua sɛ, sɛ atuo no agyigye su saa a, saa honhom no ntumi ntena efie hɔ biom. Deɛ nti? Nea nti a honhom no ntumi ntena atuduro a yɛtu. Nti ɛnyɛ tuo ankasa o. Yɛn Evefoɔ yɛfrɛ no aprenwu. Aprɛ mu. Nti wokɔ ɛhwɛ na sɛ nipa wu na ɛda a yɛbɛsie no no anasɛ yɛyɛ ayie no koraa no a saa atuo no bɛgyigyi so saa na kyɛ sɛ yɛagya no kwan ɔno na ɔsi ɔntumi ntena yɛnkyɛ biom ɛnyɛ yɛn na yɛsi yɛmpɛ no yɛpɛ no nanso ɔnu ɛna honhom mu no ɔsɛ ɔntena yɛn nkyɛn biom nti ɛni ho kwan sɛ ɔbɛtumi atena fie hɔ a ebia na ɔde ne nsa akɔka akwadaa bi anaasɛ na honhom no ama akwadaa bi ayɛ hye daabi Ɔno ɔse ɔmpɛ yɛn nti yɛagya no kwan nti na yɛtutu tuo no. Nti ɛyɛ amammerɛ kwan so sɛ obi wu a ɔsan ba. Ma menkyerɛ example. Yɛtumi wu akwadaa bi, wobɛhwɛ a na akuro da ne baabi. Ɛnyɛ kuro foforɔ o, akuro awu Wotumi hu mark no wɔ ne ho. Obi wɔ hɔ a wotumi hu sɛ ne tiri ayɛ white. Mewɔ akwadaa bi wɔ me fie ha. Fifteen years kura wɔn anyaeɛ nanso white bebree wɔ ne tirim. Sɛ wohwɛ wɔ amammerɛ kwan so a na kyerɛ sɛ saa nipa no ɔnyɛ nipa foforɔ wɔ asase so. Mm. Nti na yɛn ehwɛfo a yɛwɔ biribi wɔ hɔ a Ɛha nnipa a yɛyɛ ma no wie a, yɛfrɛ no Jogbashi. Yɛwɔ amammerɛ bi wɔ hɔ a, obi wuo tɔfo wuo wɔ abusua mu a, na sɛ ɛnyɛ ne wuo, na sɛ ɛyɛ akwanhyia anaasɛ ne tam nsoeɛ a, Saa nnipa no, yɛwɔ gyidie wɔ yɛn nananom afa mu sɛ, saa nnipa no tumi bɛha abusua bi, saa abusua koro no ara nnipa no wuo mu no, ɔtumi bɛha no. Wobɛhu na ɔkyena nnipa no yale. Yɛde ne kɔ hospital, problem no wɔ hɔ. Yɛde ne kɔ yaresɛbea biara, ɔba yare no wɔ hɔ. Yɛtumi yɛ nhwehwɛmu saa ne yɛhu sɛ, yes, Saa nipa no a ɔwu otɔfowuo no, ne mmerɛ nsuiɛ. Nti adwuma a wafi aseɛ a ɔyɛ wɔ asase so no, ɔnwieɛ. Nti saa honhom no ɛbɛhyɛ obi mu. Nti sɛ ɛba saa a, yɛn nananom fira ntoma futaa de ma saa nipa no de no kɔ serɛ mu yɛ amammerɛ de ma saa nipa no. Nnipa no a honhu no abɛhyɛ ne mu no, yɛyɛ saa amammerɛ no ma no pɛ ne ho atɔ no. Na kyerɛ sɛ wobɛtua nipa ko no n'adwuma a ɔyɛ no. Wobɛhu sɛ nipa no wɔ hɔ a ɔbɛkreti adwuma sesia sɛ meyɛ wei, meyɛ wei. Wobɛhu sɛ nipa no adwuma bɛka ho, ɔbɛkɔ n'anim sesia. Ɛna ebinom wɔ hɔ nso nipa no ɛkɔ saa ɛba a yɛn nananom Yɛwu akwadaa to hɔ ngɛɛ yɛbɛbisa wo baa ne sɛn. Ebi wɔ hɔ na sɛ yɛ nipa no ewu ɛsan kɔba a ɔbaa bɛtua n'adwuma so. Nti nananom yɛ nhwehwɛmu fa saa akwadaa no ho na sɛ ɔyɛ obi a wawu asan ba a ɛdɛn ne yɛyɛ nɔte no a yɛkɔsie no wɔ mo no ɔmono no wɔ mu anaasɛ fono no wɔ mu no yɛadwale saa akwadaa no ayi saa nɔte no afi ne ho kwan bɛn sɛ na mode dware no yɛwɔ amammerɛ wɔ hɔ a yɛyɛ de dwale no ɛna yɛn ebe foforɔ ne sɛ wada yɔkɛlɛ nkyi no ama yɔkɛ ɛkyɛ sɛ nipa no wu a ayi yɔmɛ so na ɔsan ba a saa afi no a anaasɛ nɔte no a yɛde yɛde no kɔhyia mu no yɛbɛyi saa nɔte no wɔ nipa no ho sɛ yɛanyi saa nɔte no amfi wo ho a Promise and faith bɛba w'abrabɔ mu. Nana mpatwa mbɔ. Ya. Akwala no. Mo bɛ dware no ɛyɛ nɔteɛ no. Ɛfi ne ho. Nɔ akwala no mo di kɔ beebi a mo sie nipa no anaasɛ mo tumi yɛ amammerɛ no ɛwɔ fie. Ɛyɛ amammerɛ a yɛbɛyɛ wɔ fie nanso dwaleɛ no yɛtumi de kɔ bɔla so. Okay. Yɛtumi de kɔ ɛkwan so. Mm -hmm. na mpanyimfo yɛabɔ yɛabɔ mpaeɛ afrɛ saa saman kunu no anaasɛ saa nipa no wote aseɛ na yɛabɔ mpaeɛ aka kyerɛ no sɛ yɛnim sɛ n'adwuma no wɔn wieɛ nti na wasan ba no nti yɛbɛyi afin a ɛbɛsi nipa no kwan no yɛbɛyi afi nipa no ho ɔmbue kwan ma no wobɛhu sɛ nipa no sɛ wɔyɛ akɔla wɔ kɔ sukuu koraa wobɛhu sɛ na wanyɛ akɔla se wobɛhu sɛ ne biribi a ɔbɛyɛ bia ɛbɛkɔ so saa wobɛhu akɔla ketewaa koraa no na wɔ sika anaasɛ na wɔ gyapadeɛ ɛwɔ hɔ na kyɛ sɛ yɛn nananom abɔ saa nipa no ho ban wote aseɛ ɛfi nkɔla berɛ mu ebi wɔ hɔ na sɛ yɛanyɛ ama wo a Yareɛ bɛtiti wo saa akɔsi baabi a ɛtama wobɛwu. Nti na yɛn titifoɔ no anaasɛ nananom amammerɛ so no, yɛtumi de obi din de to obi. Sɛ yɛ nhwehwɛmu ne yɛhu sɛ, o, oh, me papa tɔgbe havon ɔnya ne baabi kɔ dadaadaa no, ɔno na wasan bɛyi. wobɛhu ne yɛato ne din havɔn wodi aseɛ obi wɔ hɔ na sɛ me a me ne wo kɛsɛ yi na sɛ megya wiase sisi a na sɛ menwie m'adwuma na ɛho hia sɛ mɛsan ba na mebɛwura obi yam na mesan ba wiase bio mu a, ɛbɛtumi aba mu sɛ saa wiase no a mesan baeɛ no meba bɛtua m'adwuma so okay. nanso ɛbɛyɛ dɛn na mahu sɛ abusua no bɛboa me ma matua adwuma no so ɛho hia sɛ yareɛ, nneɛma bebree bɛba saa akwadaa no n'akwan mu. Wote aseɛ? Ama moakɔbisa ahwɛ sɛ den na ɛkɔ so. Sisi a ɛɛ asɔre nti, nneɛma bebree ɛtare amanfo kra ho. Wote aseɛ? Nneɛma bebree ɛtare amanfo kra ho. awaregyaeɛ, huhu fi a ɛho hia sɛ ɛbɛbata nipa no ho no already ɛfi wɔ nipa no ho dada nti saa huhum no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛnya kwan awura ne mu nti promise and fail wobɛbrɛ wɔ asase so saa ɛtɔ wo nsama no ahye sika tɔ nsɛm a wonhu nea womfa wode bɛyɛ ɛna secret baako nso a ɛtaa hɔ ne sɛ yɛmfa ne sɛ obi awu na sɛ nyame yɛ adom anaasɛ nananom ada roma nti nipa no asan ba asase so mhm. ebi wɔ hɔ a ɔbaeɛ no ɔde asomdwe na aba Nti yɛn nananom, wɔn ahyɛ biribi so sɛ, yɛwu akɔla na yɛtwa ne furum a, yɛn nananom tu fam. Ebi wɔ hɔ a na yɛdwaleɛ, ebi wɔ hɔ a na yɛhu baabi a adwo, yɛtu fam na yɛsie afuruma no wɔ hɔ a, na yɛde dua te sɛ kube dua, ankaa, dua bi a ɛsom aba, na yɛde asi so. Yɛasi so anaasɛ yɛdua wɔ hɔ a, mpae a yɛbɔ daa ne sɛ, wo Kwesi anaasɛ Kwadwo no, nyin na bɛso aba pa. Dɛ kyerɛ sɛ, nananom wɔahyira nipa no dada. Saa akwadaa no ba wiase a, hwee ɛnha no nanso secret na ɛwɔ hɔ sɛsi ade sɛ yɛafa biribiara borɔfo borɔfo borɔfo borɔfo abɛfo kwan so nti yɛwu akwadaa no a ne furuma no na wɔde akɔto gya mu wɔn ahye no saa furuma no a yɛahye no no ɛte sɛ akwadaa no ne maame no no ɛte sɛ akwadaa no da ne yam no saa foroma no na ɛma akwadaa no aduane. Nti obi a onyinsɛn biara na ɔkɔbisa adeɛ a yɛka kyerɛ no sɛ wobɛwu. Wote aseɛ? Mhm. Obi a onyin biara na ɔkɔbisa adeɛ a yɛka kyerɛ no sɛ wobɛwu. Mhm. Ɛkyɛ sɛ wowɔ akwadaa no pɛ, akwadaa no ne mame bɛka baabi ɔno ni akyire no a ɛba no wowu akwadaa wie a n'akyire no a ɛba no ɛyɛ ne maame okay nti sɛ woyɛ akwadaa na sɛ wonumi wo maame anasɛ yɛawo to hɔ na sɛ wo maame amma wo nufuo na woanyɛ nipa papa biara ama no anhwɛ wo a Wotumi sɛ wode ɔbrɛ de ato wo ho so de aba wiase. Wote aseɛ? Nti saa na mammerɛ kwan so nso wɔ. Obi kɔ na ɔba a, ɛho hia sɛ. Nti ɛyɛ a da bi a meka sɛ yɛn nuanom srɛmfo pepefo no, ɛyɛ a mebɔ me nsɛm ma wɔn. Ɛkyerɛ sɛ bebree wɔ hɔ a, ɔbɛtumi atɔn kotokuo koraa anya ne sika. Ɛkyerɛ sɛ titifoɔ no, wɔbisa adeɛ, ɛyɛ nhwehwɛmu, ɛyɛ amammerɛ na wɔtwe kyipɛ, wɔbɛyi amammerɛ, wɔbɛyi akwadaa de ne ti Ebia na ɔde ɛɛ ti bɔne na ɛba a yɛbɛyi wote aseɛ ama foforɔ aba yɛbɛyɛ wɔn amammerɛ pɛpɛɛpɛ ɛde ama wɔn wote aseɛ nti sɛ wo wode wɔn ani to hɔ a wotumi hu sɛ yɛn nuanom srɛmfo anaasɛ pepefo no bebree anyi nsin. yɛn kasa foforɔ no a aka no ɔmo nyin papa wode aseɛ nti sɛsi a nea mepɛ sɛ mekyerɛ mo ne sɛ sɛ wowɔ akwala bi a ɛbɛtumi ayɛ wo nana bi ɛbɛtumi ayɛ wo papa bi nti yɛnyɛ nhwehwɛmu ɛmfa akwala no ho sɛ akwala no anaasɛ saa nipa ko no a ɔkɔ baeɛ no ɔpɛ sɛ oyi ne ho di ntɛm a, wobɛwu akwadaa no, obesu saa wonim adekode a ɛyɛ no. Agye wo yɛ bisa na wohwehwɛ mu. Nanso wode ato hɔ na wofɔ so kra ne saa a, kra no bɛyɛ dɛn? Kra no begye wo atum. Ogye wo to mu wie a, na adane dɛn? Ɔbrɛ ne ɔhaw ɛbɛda w'anim. Okay. Yo, nti nana, ɛmfa ne sɛ sɛ nana sɛnea woka yi sɛ sɛ yɛwo akwalaa a ɛwɔ sɛ yɛkɔ ebisa na yɛnkɔhu akwalaa no ne daakye ne nea nti a waba wiase. Sɛ yɛmfa no sɛ nneɛma bi sa no yɛanyɛ na akwadaa no nyin a, akwadaa no ankasa bɛtumi ahu wɔ ne mu sɛ dabi ɔbaa wiase because of some purpose anaasɛ ɔno ankasa ɛsɛ sɛ ɔno na ɛwɔ sɛ ɔba wiase na waba wiase. Sɛ amanfoɔ bebree bɛdi ho adanse a, wɔatumi ahu sɛ ebi tumi wu wɔ abusua mu dadadadada na ɛyɛ abɛwu akwadaa bi. Saa akwadaa no atumi ka kyerɛ mo titisɛm. Wobɛhu no akwadaa no n'ano ate. Wote aseɛ? Wɔbɛtumi mhm. aso daeɛ koraa ka kyerɛ mo sɛ me nana a wawu dadada no maso daeɛ sɛ ɔde biribi asie ha. Na wɔahyɛ no so sɛ saa ne nana no na ɛsan aba nti ɔkyerɛw baabi a ɔde ade no to ɛkyɛ sɛ mpanyimfo sɛ woamfa ato baabi a ɛkyɛ sɛ wode to no ɛfiri tɔ wote aseɛ obɛtumi asom daeɛ aka kyerɛw sɛ masom daeɛ me nana o menim no nanso mehu sɛ ɔkɔse ɔkɔse ɔyɛ se ɔyɛ se ɛna ɔkyerɛ me wei sɛ menyɛ Na kyerɛ sɛ, wasan aba. Ɔbɛkyerɛ mo nea monyɛ. Sɛ moangye anto mu a, ɔnfɔɔso mo, ɔnyɛ mo hwee. Nanso abrabɔ no anaasɛ abusua no na ɛnkɔ yie. Anaasɛ saa akwadaa no, ne nneɛma nkɔ yie. Wote aseɛ? Na sɛ ɛba no saa nso a, yɛn nananom wɔ amammerɛ a. Sɛ wowɔ wiase baabiara a yɛbɛtumi ayɛ de atwitwa agye wo. Okay, a ɛyɛ amammerɛ bɛ. Amammerɛ mhm. sɛ aha yɛ kwan ho nti amammerɛ no mhm. wofrɛ me a na sɛ wowɔ saa problem no yɛ nhwehwɛmu ne yɛhu a mhm. na kwan wɔ hɔ bɛkyerɛ wo bosom a yɛadua mu aberɛ okay okay nti nana mepatwɛ mepɛ sɛ mebisa sɛ yɛbɛwu akwalaa a yɛbɛyɛ abisabisa no, abisabisa no ho adwuma no, w'ankasa nso wotumi yɛ ɛho adwuma? Meyɛ ho adwuma papa. Okay. Biribi saa ba na wode akwadaa no ba a, mhm. anaasɛ abusua no ba a, yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛtumi hu sɛ ɛfi ha, ɛfi ha. Okay. Na yɛde yiye de ato yiye. Wɔ saa abisabisa kwan yi so yi, aso obi de saa asɛm no bi aba wo kyɛn pɛn? Ɛna ɔde baeɛ nso, ɛdeɛn nkyerɛkyerɛmu anaa ɛdeɛn pɔte ɛna wo huu wɔ saa nipa no ho a wo wo ka kyerɛ no? Ɛɛ mpanyinfo sɛ wo ka nokware a yɛn to sɛbi. Okay. Mia me ba. Okay. Me ba baako yɛfrɛ no Okulu. Mm -hmm. Me nana owu me papa no yɛfrɛ no Okulu. Nti yɛwu akwadaa no nine days na akwadaa no nkɔ agyanan gyensɔ nso yes gyensɔ nso wɔn nkɔ bi ah yɛde no akɔ hospital wɔn ama no aduro yaba daabi ɛnkɔ yie ɛna me papa ka kyerɛ me sɛ no yɛn bisa adeɛ yɛn kɔ bisa adeɛ no na ɛkyerɛ sɛ yɛn nana no anaasɛ me papa ɔno nso de papa a yɛfrɛ no me nana no ɔno na wasan ba. a ɛyɛ okunu no. Okunu no na asan ba. Na ɛho hia sɛ yɛbɛyɛ n'amammerɛ de ama no. Nti yɛyɛ amammerɛ no, ɛdɛn nti na wasan ba? Wɔhu sɛ, sɛ wansan amma a, abusua no. biribi bɛha no. Baakoyɛ nkɔsoɔ ɛmma n'abrabɔ mu anaasɛ abusua no mu nti ɛna wasan abɛfa bi so sɛ ɔba a ɔbɛma m'adwen ɔbɛkyerɛkyerɛ me kwan ɔbɛyɛ biribiara de afa me so ma daakye mabɛsɔ abusua no mu. Mhm, nti meyɛ n'amammerɛ de maa no pɛpɛɛpɛ nti akwadaa no sisi a me ne wo kasa yi okulu okulu okulu ɛna me me frɛ no ɛkyɛ sɛ me ne me nipa ko a ɔyɛ na nea yɛtie saa daa no nso no ɛda so ɛyɛ n'adwuma. pɛpɛɛpɛ. Ɔda so yɛ n'adwuma. Okay. Nti mahu bebree. Okay. Sɛ mese medi ho adanse a, bebree kwa. Okay. Yeah. Menim obi a ɔwɔ aburokyi. Mm -hmm. Te si a me ne wo kasa yi, da bi a ɔhwɛ me program. Mm -hmm. ɔno nso ne nan awu koraa na saa tab no koraa na ɔno yɛn wo no Nanso ne nana wuiɛ na wɔbɛwuo no, ɔse ɛyɛ ɔno a na asan ba. Okay. A wɔyɛ n'amammerɛ de maa no no. Mhm. Me ne wo kasa yi, wɔtumi ehu baabi a ne nana de gold asie wɔ fam. Ɔno na. Wɔyɛ akwadaa koraa no. A ne ne nana woo yɛn yɛn woo no. Ya. Ɔno abɛhunu baabi a. Gold wɔ. Gold asie. A ne papa no mu wɔ hɔ wɔn nim. Okay. Saa akwadaa no nso wɔn yɛ amammerɛ no maa no no. Ɔkɔ sukuu a na ɔnya scholarship ɛna ehia sɛ yɛde no bɛkɔ aburokyi ama wakɔtua sukuu so awie wɔ hɔ nti me ne wo kɛse wɔ hɔ sisi a ɔno ɛna ɛyɛ obi a ɔlidi busua ka kyɛn sɛ monyɛ se monyɛ se monyɛ se a mekasa yi Menim nea meka. Wote aseɛ? Nti na meka kyerɛ sɛ woka asɛm nokware, yɛnto sɛbi. Nti mahu bebree, mesi medi ho adanse a, adagye bɛbɔ yɛn. Nti ahwɛfoɔ, yɛne yɛn papa Havo Kabakya na ɛnɛ dwumadie a ɛfa nipa wu Owu firi wiase a ɔsan ba asase so bio ho nkɔmmɔ na yɛredi wɔ ha. Nti sɛ ɛnnɛ na ɛyɛ wo first time wohwɛ yɛn a, nea wohwɛ yɛ Kabacha TV. Nea mɛsrɛ sɛ wobɛyɛ ama me ne sɛ wobɛmia subscription bar no so. Mia bar no so na afei woatwɛn nsuma. Ɛdɔma bi bɛba wɔ screen no ase. Kyerɛ sɛ fiti ɛnnɛ kɔ no, Yɛn video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛ channel no so no wo ne first person na wosan abɛka. Afei nso yɛwɔ Facebook, Facebook no nso yɛ Kabacha TV. Like page no, wo like page no a na woahyɛ video no de ama yɛn. W'asɛm bisa bi anaasɛ wo comment bi a wopɛ sɛ woyɛ de fa dwumadie no ho no wobɛyɛ anaasɛ fa to dwa. yɛbɛkenkan na afei sɛ ɛyɛ mmuaeɛ na ɛwɔ sɛ yɛde ma wo a, yɛama wo ho mmuaeɛ. Sɛ comment so na wobɔ yɛn aba so so a, na w'aba ɛɛ w'aba asobɔdeɛ no yɛagye de atom. Saa nso na yɛwɔ TikTok, TikTok no nso yɛ Kabachat TV. Ɛno nti nea wobɛyɛ ara ne sɛ wohwɛ wie a, nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛ forward anaasɛ wobɛ share video no de ama wo yɔnko na ɔno nso a benefit nea wo nso wo benefit anaasɛ nea wosua de afiri yɛn papa nkyɛn. Nti saa mmerɛ wei deɛ Mehu sɛ yɛde ɛnnɛ dwumadie no reba awieeɛ ara ne saa, nti yɛbɛbɔ apɛn yɛn papa bio na afei n'asɛm a ɛtwa toɔ no ɔde ato dwa de ama yɛn. N'asɛm a ɛtwa toɔ wɔ ɛnnɛ dwumadie a yɛdie no ɔde ato dwa de ama yɛn na afei yɛde ɛnnɛ dwumadie no de aba awieeɛ. Yɛn papa Eh, ɛnnɛ dwumadie no yɛde reba awieeɛ ara ni sa, nti yɛpɛ sɛ wode w'asɛm a ɛto twa toɔ wɔ ɛwɔ ɛnnɛ dwumadie a yɛredi de ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛahwɛfoɔ bɛsua nneɛma de afiri wo nkyɛn. Yoo, nea mepɛ sɛ meka kyerɛ obiara ne sɛ, ɛnam saa mmammerɛ no a mereka ho asɛm yi Sɛ wo nneɛma nkɔ yie a, yɛ bisa na hwɛ nipa ko a woyɛ. Sɛ wowo akwadaa a, bisa akwadaa no biribi pɔtee anaasɛ nneɛma pɔtee a ɔde aba wiase no na ehu ɛbɛboa wo. Meda mo ase. Nti eh, papa se sɛ wowo wo ba a Hwehwɛm, bisa, kɔ bisabisa na kɔ bisa wo ba no ahyɛaseɛ, ne kɔsoɔ ne ne wieɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu neɛ ɛsɛ sɛ wo ba ɔba wiase no ɔbɛyɛ na sɛ dwumadi bi wɔ ho anaa sɛ amammerɛ bi wɔ ho a wobɛyɛ a na wayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa ɔhaw mmɛto wo so, ɛmfa ɔhaw mmɛto akwadaa no so anaa sɛ ɛmfa ɔhaw bi mmɛto abusua a wowɔ mu no so. Asɛm baako a da bi a meka ne sɛ, sɛ wohyira wo nua. Sɛ baako a ɛyɛ a meka ne sɛ, sɛ wohyira wo nua wɔ kwan ho a, nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛkyia ne nsam na afei woabisa no sɛ, Me nua, ɛte sɛn anaa? Esiane sɛ wiase a yɛwɔ mu no, nnipa nsɛ hwee. Ɛnnɛ, sɛ wowo a, ɔkyena wobɔn. Bere a wote ase yi na ɛwɔ sɛ wone nnipa nnipa yɛ adamfoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wo ho akyiri wo a, wobɛnya obi ama no aboa wo. Ɛdin a megye so yɛ Nakote Solomon Sande. Nanso sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, yɛde Nyame ne nananom agya mo. Yɛakra mo. Wobɛsan ate yɛn ka bio. Bye bye.